temaşevanên hêja em bi navê yekîtiya giştî ya nivîskar û rojnamevanên Kurd em ê îro bi we re bin digel xelekeke nû, xelekeke taybet di derbarê kesên ku gi îro berxwedana jiyanê dikin li ser sînorê Belarûsya. Belê Wê îro bi me re be serokê serokê serokê serokê bibûre serokê komela hevgirtin ya bi gelê Kurd re li Frankfurtê û endamê encûmena SPD ya partiya Almanî Ku em ê îro zanibin bê helwesta vê partiyê çi di derbarê penaberan de bê, karin çi alîkariyê bidin penaberan, kesek me îgo îro wek em dibêjin berxwedan dikin li ji bo jiyanê gê bigihên Elmanya ku îro di rewşeke awirte de ne, di rewşeke gelekî nebaş de ne, ji zarok û pîr û kal û xort û ciwanan em dibînin Gogê ti alîkarî ji war tine ye û ti dest dest hewldan ji war tine ye, gog dikaribin derbasî sînorê Bolenda bibin. Bolenda ji alîkî navbera di agira de ne. Ji alîkî di agirê agirê Belarûsya gog nahêlin vegerin, ji alî din agirê Bolenda gog nahêlin derbas bibin. Belê wê îro bimereve endamê encûmena SPD mamoste Ezîz

Bi her awayî ji sala du hezar û çardeh û pazdeh wexta DAIŞ êrîşî Kurdistanê kir, em li vê de em derketine ser kolana me çadirê xwe vedan û me arîkarî ji wan re da hevdu ji bo Kurdistanê, ji bo penaberê Kurdistanê dor sê sed û pêncî ton pazdeh şahîna bi xelkê xwe û heqê rê jî reîsê belediya Frankfurtê Peter Feldman ew jî SPD ya wî jî arîkariya me bi Her away kir ku em va va pergera va cila va pêlava wana bigihîne Kurdistanê. Xeyrê wê jî penaber yê Kurd li vê dê pir bûn, hemû hatin berê xwe dane komela me rojê sed du sed kes dihatin SPD û Belê mamoste bibûre ev ev kîjan dem bû? Dema ku ana tu dibêjî kîjan dem bû? Ana me dixwest bêtir Te Elê, hinek tabii. ser rola partiya SPD têkê ji me re biaxivin, li ser armancê te biaxivin. Ji ber ku îro e, e, ew ê bê e, li ser e, li ser e, e, hukimê ew ê bê siltê dest wakeve, desthilatî wê dest wakeve. Em dixwazin hinekî gon li ser e, e, armancê wê biaxivin, hinekî li ser partiya SPD biaxivin. Em ê derbasî derbarê penabera jî bibin û penaberê me ku îro li ser sînorê Belarusya bi rastî êşeke zor e, Îro dikişînin li ser wan sînoran. Belê, Avna SPD li vê de dixwaze awa ji bo karkera, xebatkara kêmayî dozdeh ewroa kar kerê kesê kar bike ne kêmî dozdeh ewra dirava bistenê. Ev yek ji bo wana xaniya avakê salê çar sed hezar avayiya ji wan re ava bike ji bo xelkê Almanya cihê wa hebê. Nexasim diwarê tebayîk da û diwarê divînê şape dirabin û her dinya xira dibê û vulkan û çedibin ewna jî dixwazin ji bo ewna wî warî de jî karikî bikin got sê o ewna kêm bibê. Ji bo wî penabera ewra bîne du yoxtî de hevdeh hezar hevdeh milyar pere ji bo wî penabera rê vekirin. Penaber hatin Almanya û bi exlebê wan jî heta niha baş Belê ev ev kîjan sal bûn? Ev salê ku tu dibêjî kîjan sal bûn? Kîjan sal bûn? Ê te berê Kîjan sal ê te tu zû dil Almanya rû dinê ev çend sal te dil Almanyayê du sala çil û du sal belê temen dirêj bi temenekî zû di li vir rû dinê ji berê dê ji berê sala hezar neh sed û heftê û heşta de ez hatime ji hingî ve arîkariya penebera dikin çi qab nikarî bû bin Almanî wî wextî ama bi îngilîzî jî bi wara çûm hingî kurdê me pirkên bû li Frankfurtê yek du hebûn

birêya mektûba nivîsarî û birêya buwana hinekê ku hinek nava de kar dikin bi zimanê dî zanin buwana çûn alîkarî dikin ji bo îqamata ji bo rûniştinê ji bo job centere cihê karûbar û cihê sosyalê û cihê medresa û wana hemû alîkariya wa kirin. Pir alîkariya me kirin û kompyûter û bi navê çek komil jî xistine bin distê me de em alîkar hê jî ew komilê ku wa bi navê çî de darayî alîkarî dikir hê ew komil mana eteb dest niha mane ji me re. Yani komil bajar ew nema ew kirê din wana kirê di da niha jî bajar kiriya me wê bidê û hê jî em ê karûbarê xwe berdewam kirin. Penaberê Goberî ev şoreşa Sûrî wa dest pê bike bibûre ez te divere xwe divirî dikim. Penaberê Goberî reşa Sûrî dest pê bike yanî wan kirya xanî xwe didan ne wek ana sosyal dide. Na na ji wexta ew na zaten ji berê de çil û du sal e penaber li Almanya ji berî sed salî penaber li Almanya hena û tu cara jî xilas nabin li Ewropa û dinyayê. A ji lama hingî penaberê me ji Kurdistana Tirkiyê dihatin. Ema sala du hezar û çardeh û pazdeh û şazdeh î de penaber ji Kurdistana Iraqê û xuda DAIŞ hat penaber ji Kurdistana Iraqê û Kurdistana Sûrî hatin. Wexta hatin ewna bi nexasim li li meydana li meydanê bajêr li banofa cihê ku trêntên cihê bastên em çûna wada merê şanî wadan em ew çawa kar bin bi cî bibin, bi war bibin, xwarin bik hêwa xwarin ji bera dane havdû ji wara dibin ji bo xwarin bixwin, be xwarin bixwin û cîl û perger me ji wara dane havdû bi rêya serokê belediyê ew jî bi xwe isfêdiya. Bi rêya wî jî me pir yanî alîkarî da penebera. Û nexasim jî ji bo ji bo civîna giştî ya partiya û نوêneran li Berlînê jî me pirin spêdê ew qane kin ji bo alîkariya Kurdistanê bikin. Nav niha me di bêtirî Kurdê me li Frankfurtê bêhterî pênze di Kurdê me enda bûne endamê spêdê sala du hezar û çardeh ve. Belê bibûre dengê me girtî bû. Belê mamoste ana hûn wek Partiya Spîdê ev pêlên ku ji penaberan îro derbasî Elmanya dibin hûn çi alîkarî bar dikin? Weqet gotî kolem komelê me hene û ewla bawer ke komela me Kartawê li her derî dinyayê hatiye belakirin. Nexasim li Kurdistanê her gundekî Kurdistanê di herê bêje te bêje Frankfurtê û bêje a komela piştgirtiya Kurda li Frankfurt em ya her newêdî. Yanî li Kurdistanê jî bê û li Kurdistana Sûrî Kurdistana Iraqê jî bê û li Almanya jî bê. Bi kîjan bajarî Frankfurt bê bîra te em têne bîra wî. Ji loma cihê me li her derî name, mektûb ji me re tên, rojê sed mektûba ji me re tên. Nexwazim em jî li ba Job Center Sosyalê em jî ji wara yanî karê wa dimeşênin. Mektûb yek diçê ji wara û yek tê ji komelê re. Yanî em weka mufewidê wan e, alîkariya wa dikin. Belê belê mamoste ana hûn wek partiya a desthilat ku ketî destê we de hûn helwesta we çi ye ji van penaberê me yî ku îro em dibînin cê bi rastî cê dilêşiyeyî da ku em rewşa wayî xerab em dibînin Li ser sînor cemed, cemed heye, xwarin tune ye, cî tune ye, war ji war nema ye, nikarin nevegerin, nikarin nebên hatine girêdan. Gelo helwesta partiya we çi ye di derbarê wilo de? Vî bi vî warê ha de em dibêjin geleka siyaseteke Almanya û Ewropî siyaseteke hebê weke bi hev re ku karibin alîkariya we bikin. Ew ne bi tenê dewletek ew Ewropa çend dewlet in bi hev re kirine yekîtiyê de geleka ew bi hev re vê çarnusiyê jê re bînin. Yek ew ne dewletê Rojhilata Navîn weka Tirkiye û Rûsya û Belarûsya vaya destê xwe dane hevdu ew rola Ewropiya kêm bikin. Çi bikin? Penabera bên ne vê dê ji bo ew ne li vê dê bi penabera ve mijûl bin bi karekî dî ve mijûl nebin. Û tu rewşa we xirab be. Ji dema geleka siyasetê de li Ewropî li dijî vî tiştê ya hebê. Belê li Tirkiya dewreke wê mezin divê divî derbarî de heye. Gelo Tirkiya çi dixwaze dema ku vî tiştî dike? Çawa? Tirkiya dewrê roleke wê mezin divî tiştê de heye. Gelo çi daxwaza wê çi ye? Belê Tirkiye awa dixwaze navê çi ew jê dame NATO a ama ew dixwaze rola Ewropiya kêm bike ji nexasin penabera başûrê yanî bakurê Efrîqya bêne û neha Rojhilata Navî jî wana vê bêne vê dê eva ev rê li ber girtin ewa dixwaze barîkariya Rûsya û Belarûsya penabera bêne Belarûsya û Polonya ji bo têkevne Ewropa de û derd û derda ji wan re çêbikin û ji bo çarenûsiya Ewropa vî warê hate nebê. Belê te hûldan tune ku hûn wek alîkarîkê ji van penabera hûn pêşkêş bikin, diyar bikin. Wala ji avukar ewa na elbetê em navane navê na partiyê dindirû dimindire partiyê de em civîne xwe divî dikin û em dibêjin gereke Ewropa bi yekdeng dewletek tenê bi tenê nikarê bi yekdeng geleke dizî vî tişî harabê yani navê ça ew Putin û yê Belarusya ew dixwazin Ewropa pir zayîf bikin hemû ew sujê waya. Belê mamoste bi rastî me dixwest yanî gogê dengê van kesê gog li ser van sînora bigihê derdorê cîhanê û me dixwest ku çareserîk ji war bê dîtin wek hûn wek partiya galeka hûnê bên ser desthilatê hûn ana hikûmetekê ne hûn ava dikin gelo wê hewldan tune bi ku hûn karibin alîkar bin van kesê ser sînora re Belê ser dem dikin a partî dixwasin niha dixwazin ewna sê partî Almanya hene keskin û yê yê demokrat in û yê sosyal demokrat in yan yê ev her sê zaten dixwazin hikûmetê ava kin heke ava bû ewa yî mecbûr e bi ewropîya re bi dewletên dî re bi hev re yekdest bikaribin çareke ji va re bînin. Yani wisa namijin. Ve helbet em dibînin ku e, e, yek têşe e, dewletê Ewropî bi aliyê mirovahî dirê dibêşe em em însanîne em bînin ku guhdana wa bi heywanê wan hene ew heywanekî destê wa di li kolana guhdana wa heye lê miletê me tev zaroka û tev e, jina û tev ixtiyara em bînin li ser sînora dinalin û em bînin dengê xwe bilind dikin lê kes dengê wana nake Bi rastî cem xabiniyê yê hûn wek kesin gogê hûn di vî cihê wek ti di encûmena SPD de yê SPD de yê partiya a gogê îro desthilatê bigire rola te di nav a çi yê? Gelo ti nikare dengê vî miletê xwe bigihînê wana? Berê civînê xwe de nivîsarê xwe de em ji ware dinivîsin em ji ware dibêjin ewa gereke zû çareke çareke ji va kesare bînin va insana re bînin zarok biwarina Xipîreke mêrin yanî insanin wê dêla şepirzena rewşawa pir xiraba rêke zû bi zû rêke jê re bînin di çerçefa Ewropiya yanî Yekîtiya Ewropa de. Belê mamoste dikare hinekî ji mer li ser avakirina hikûmeta wê anne got giçê bêl Almanya timkî ji mer biaxive. Ewa hereke program kawaya dixwazin va her sê program va bikne yek û hikûmetê ava kin. Ha hê jî geleke vê vê heftê yanî vê mihê geleke av hikûmet bê bê avakirin. Yanî berî bigihê sala nû geleke hikûmet hat bê hat bê avakirin. Niha ser navê çiya ew pir xale hene ser wana hê ser wa deng û bêj dikin. Yani hele kana yê keskin û yê sosyal demokratên û ew diye yê yê demokratên dîna bi her sê partîna got bi hev re niha ev peygirê dikin ji bo hikûmetê ava bikin. Yani xwe nêzîkî hev bikin pir programa wa hene programê wa pir hene dixwaze hereke ewna rê bide yêdî û hunekî bide yani ji kar û barê xwe bide yênekî ji bo ewna hikûmet bi hev re bê avakirin. Yani rêke dî nîne.

Fermûn. Hikûmeta Awnaş hikûmeta Kurdistanê ji xelkê Kurdistanê bê pirsîn çunku ew zanin Kurdistan a çûme sala çarda, pazda, şazda deh cara a çûme Kurdistanê her carekê em şahînekirê çûm û a çûm penabera ez geraha min li hikûmetê rûştim ew bi navê ça berpirsiyarê ware jî rûştim yanî rewşawa dibînê Kurdistan yanî ji fir cihê Iraqê û derê dî hemû baştira ama xelk Bihîstina Ewropa ji wawêya Ewropa yanî wê xweş bê. Rastî yanî li Kurdistanê ewna cihê xwe bimêlin û karê yanî karê xwe bikin yanî baştir a. Ji loma geleka vî pirsa ha ji Kurdistanê hikûmeta Kurdistanê hikûmeta wada bikin ewê baştir birsiva bidin. Yani sebebê têne vê dê Çiya sa vê ku têne vê de yê vê jî yê meselin zulm û ewna li Kurdistana Sûrî haya de hema Kurdistanên ha hikûmet haya li Kurdistana Iraqê û li Bexdayê rast da derna de agir pê dikir vê derna de tiştê dibin hema gereka ev pirsa ha ji Kurdistanê bikin. Belê ez bêjim berlemanê Iraqê jî rûniştî dibêje em ê di sed hezar dolar hazir kirine ji bo alîkariyê ji wan kesê wan yî penabera ê Iraqê ê ku li ser sînor ji ber gelek hene û ê ku bixwaze vegere bi kêfa xwe ev jî kê derfet wê bi wan nare be. Ez bêjim hewldanên ana ka heye ji aliyê hikûmeta Iraqê be bi vî tiştî. Belê mamoste.

Anîn Hesan Danîn ji bo piştgiriya penabera bike. Hûn wek Partiya Spîdî jî hûn ê wek wêriya wê bimeşîne hûn ê aneka hûn ketine şûna wê de. Sosyal Demokrat jî ada Serokkerayê berê ew jî di wextekî da sala hezar neh sed û sî û sê de û berî wê ne jî penaber bûn. Yanî ew dizanîn rewşa penabera dayîmen her û her jî ewa ser rewşa Rewşa penaberan dixebitin ku rewşa wan a baş bikin me çawa me dît ew na rola wa arîkariya me û penaberên me ku hatin çiqa arîkariya me kirin yanî ke bi ka bila ji partiyê diyê bipirsin kê ye arîvêtira wî kê rast e wa di hikûmetê wa zaten ev jî bi Merkil re hingî şirîk bûn. Bi hev re bûn. A ew bi te gotina wê bi tenê nediş. Gelek re gotina wê tevlî partiya jî sosyal demokrat jî ewa tê de bîrûbariya hevana. Ewa jî her û her em alîkariya penaber dikin. Û sosyal demokrat jî berê de jî niha de jî ew dixwazin bi rêya nîqabê te mal bê, sendîqa bê, bi rêya dîz bê ewa ji wan re alîkarî dibin û ji war e ji bo ew na zû jî wexta hatine vê dê zarokê wa û ew bi xwe jî cih kar bibînin û zarokê wa jî zû bi şit serkevin xwe di naxwe xilas kin û karibin bi xwe xwedî kin.

Rastır pır bajara av dişi ha dibin ama Alman dibîr warê ha de pir hesasın û awa jî pê nehirin got pir e, gaveke pirbavê ji me dîtin li Hanover derê dî derê dî ewna e, birdevka dadgeha e, hevra kar dikirin û reşwet û çi dibêjin ewna pato dixwerin yani pato xwer bûn ama li her derî na li her derî gorî ewna qanûn haya û awa jî dizane kesê ku heqî wî penabertî bê didiyê û kesê heqî nebê jî rast e zor e jê re. Yê ama yê alebê zanîn bajarê Kurdistanê ku de zor û zordestî ser heye alebê wa nexasî wê berê ew ne alebê wa em vê bînîn çimku em nav de ne. Em nav de ne wexta jî ew na negirin em karibin em dikare tişta ji me bê em tixsî nakin em alîkariya we dikin ji bo ewnî jî jiyaneke baş û xweşî bi xwe re û zarokê xwe re bi aîla xwe bimeşin. Ez bêjim belê mamoste Derwîş Abdulazîz dibêje

Fermo gotina te hebe tibêjî fermo. Ere bi am jî dixwazin ew tevgerên navnetewî ew jî arîkariya wa bikin û ew jî navê çi her welatek li cihê xwe ew yê de biçkî godê xwe biguvêşê ji bo avna ev xirabiya ha ku li sînorê Ewropa çê dibê bê rakirin û însanê me cihekî xweş ji we re peyda bibe. Belê mamoste, gelo helwesta we ji hikûmeta Belarûsya goge em dibînin penabera berê wan di du sînor û em dibînin bolenda wan nahewîne di navbera du agra dimane helwesta we ji hikûmeta Belarûsya re çi ye? Welam dibîne ew ne hikûmeta Belarûsya weke hikûmeta Erdogana weke ya Pûtîna. Bîne hikûmeta Pûtîn jî ne herê kesekî yanî divê her kesî digirê nebê dixê zindana de û ew jî li wê dê eynî hikûmeta Belarûsya ne demokrat e zor zorker e zordar e û xelkê yanî tenê wê dê û ticaretê pê dikin ticaretê bi insana dikin tenê wê dixine agirê دوجه de. Ev ev ev zora çê dibe li van li ser van kesê ku gel li ser sînor gelo çi bidû de ye? Ji bo çi qasî tengayî li ser van kesê me yî ku li ser sînora îro îro mane çi bidû bidû vê tiştî de ye? Are ji bo ya wina bila Rûsya weka Erdogan para bistîne. Wisa bi tikê ji bo ji wa de li wa de di dûr de para bistêne bi milyara weka Erdogan û ji wa re çadira çadira dêne û piştre jî bi nanezikê wana bişixulêne û kesê ji zîrek bê ji nava derxê û kesê dî jî bêrê ku jiyana wî bikevê cehenemê de. Belê mam set nabîn em ber lîskekî Ewropîn yanî lîskek Ewropî heyî di di di vê vê meselê de. Arê awa ma çawa navê çe Putin êrîş berda Ukrayna û dixwazê rola Ewropiya nexasim Ewropiya Ewropiya kêm kêm kin û ji lava jî awa çi çi penabera têne cem xwe û şêne sînorê sînorê Polonya û Litwanya wana ji bo rewşa Ewropa navekî xirab bêne serwan. Çimkû bi welatê wa zaten stemkariya zordariya gema û awa jî dixwazê ku ev jî welatê Ewropa aynî vê meselê neinsanî bimeşin. Belê em dibînin ku penaberên me li Tirkiyê jî bi rastî gelekî zor li ser wan heye û çêdibe û tiştên nebaş jî di derheqa wan de derbarê wan de çêdibe. Em bên ser kêşa heta kêşa mozê gelo moz ew e gog derxistin gelo çi sedema wî sedemek wê hebû ta gog îro em bînin gog giş li wan penabera bûn yek û îro rewşek ne baş ser wan derbas dibe. Belê gelo çi sedem e? Are sedema wa Erdogan anî cem xwe ji bo xortê wa da ewna bike leşkerê bi pera û bişêne dinyayê û agir bi dinyayê bixê. Piştî ewna hin bi hin kêm bû, ew jî îda pera hew da newa û rewşa wan hê xirabtir bû. Ya rewşa Tirkiyê. Diclama jî wana çû ji dewletê dûr anîn, nexwazin li Kurdistana Sûriyê ji Sûriyê anîn û li wê de pera da newa û şiyan da dera de ku şer derxist. وeka Lîbya weka şiyan de derine dî şiyan niha li Sûrî ne li derê dî dixwazê li Iraqê jî agir ber dêwa de ew wisa dike ji bo agir dera kevê û ew jî navê xwe derxê û para ji Ewropa bistîne. Belê silav û rêzê me ji hemû temaşevanan re hevala me Dilxwaz Hemo dibêjim ez hêvî me ku ez hêvî me ku birî yekê bê standin ji ber penaberan çaran nû çarak ji wan penaberan bê danîn belê hevala me Dilxwaz em giş daxwaz dikin û em dixwazin dengê xwe em bigihînin ku gê çarak bê ji van penaberê me ku îro li ser sînor di rewşekê gelekî xerab de derbas dibin. Belê mamoste qurbanîn hene, qurbanîn ne diyar hene gelo çarenûsa wan çi yê? Ew qurbanî ê ku ne diyar in ji berpirsa wan gelo kî kî berpirsê di ber di ber jiyana wan de? Jiyana penaber a? Belê belê gelek penaberin hene em bînin penaberin li ser sînora jiyana xweş dest din em bînin penaberin nediyar hene min nexuyayîne. Belê. Rasta rasta ewaze kesê penaber bû ewa jiyana wî xirab a. Gereke çarek jiyana wî re bîne ji bê rewşa wî baştir bê. Em dizanin ava tiştekî xirab a. Niha tev bi zarokan niha jî zivistanê hatiye sermaya li sînora sînorê mesela Polonya, Belarusya wanan e. Niha serma heye û çaran rojava xirab e geleka Ewropa vê vî warê hate rêya Umma Mutehîde yekî yekîtiya netewan geleka ewna bi hev re çarekê ji van re bînin ji van kesa re bînin û rêkê ji wan re bînin ji bo rewşeke jiyaneke bi rûmet bînin.

û li Şamê û Tahranê û li Bexdayê jî mesela nevana ava xelk pena ber ji wara propaganda û DAIŞ'ê nedikirine ji bê herina Belarusya li wê dê bikevina bêhna sînorê Ewropa. Ev tiştek heye tişek lîstika pîs e. Belê. Belê. Belê mamoste hûn wek wek partiya spêdî ez wê nermeyek cim û hebê ji alî penabera girgirtina anîna penabera û derbasbûna wan û û alîkariya wan bi bi cî gijwar bibînin û Belê wê hewldan cima heye wek partiya wê spêdî ne? Awa çarçefa Ewropa de awa li ser dixebitin ku ewna heka ew rêk li wê dê dereng ket dûr ket me ji bo re çaresik çarekê ji ware bibînin ka heta roşawa baştir bikin ewa wisa nameşe heta heta. Belê mamoste ez bêjim belkî Belê. aha. E, Belê mamoste ji bo ev ev penaberê me got ana ka gihanê gihanê Almanya. E, Hûn hûn yanî hûn karin çi ji war e, ana ka alîkar bin bi warin? Wara em xaniya dibînin, ji war ji bo zarokê a medresa min dibînin, navê çi xwendegeha xwendegeha ji war dibînin, wexta akademî bînin ji wara unîveste ciha ji war dibînin. em ser ser miqatena meyzet kin ka zarokê wa dikarin zû almanî hîn bin ji bo ji bo zû ser bikevin dêw bavê wa herin ziman bixwênin ewa hikûmeta Almanya rê didê dêw bava jî pera didê ji bo herin yanî gorî qanûnê herin xwendinê bixwênin tije karibin a jî za û zarokê xwe heta heta nikarin li ser sosyalê û job senta Gerek e ew jî hel kar bikin. Kar bikin ji bo zarokê xwe birûmet xwedî bikin. Yani yekî ke kî tê cema em na texsîr nakin. Her awayî de alîkariya me dike. Em alîkariya wan dikin. Yê newê jî bi rêya WhatsApp, bi rêya Facebookê an rêya emailê kaxetiyê xwe ji me re dişêrin û em bi vê dê li wan mêze dikin. Em nesîheta li wan dikin. Wa şêwirekê dine we. Got ew kar bin. An jî min ji miktûba ji wan re dinivîsin. Wexta îqama cinek dibêjin ewna herin bila herin a cem hikûmeta Sûrî, sefara Sûrî pasapora peyda bikin. Amina ji wan re mektuba dinivîsin ji cihê ku wa ew sende bi hewr dere. Em dibêjin ava nabe, evina penaber in. Gereka evina bi rewşeke dî pasapor bidine wan, îqama bidine wan. Ew nema karin herina navê sefarê û cihê ku hikûmeta Sûrî lê جی girt bê her ne wê dê ji dema vî warê hat de hemû alîkariya wat kin. Kesê ji me re yanî email bê, rêya WhatsApp bê, çi rê bê an jî ji pênc pênc pênc saetar siyarê swar bin, trêne swar bin têne vê dê û em rêkê dine bawek çawa karibin rewşa xwe baştir bikin. Belê mamoste tu wek kurd di hundirê komela hevgirtina gelê kurd vê derkê te belê belê te çi karîbû tu ji miletê xwe re alîkar bi miletê xwe re te çi karîbû ji wan re bike ji van penaberên me ku ana tên û belê. Bila arîşîfa mezeke Arşîfa me bi sed hezar a nav û navêçiya wesîqê wa hene yê tên hamam kaxetê wa li vê dê kopî dikin û şihadê wa û amitbînin ka kîjan rê jê re baş e li Almanya rewşa xwe baş bike em rê didine ber û baştir heta yanî Frankfurtê dor Frankfurtê cana bajarê dijî kesekî me ne muhtacî nemaye ku em jê re arîkarî nakin. Belê mamosta hûn alîkariyê bar dikin ev miletê me yî di Frankfurt tenê de yan kesê li seranserê kurdê me yî li penaber li seranserê Almanya? Wala seranserê Almanya Musa lê hatine ez seranserê Almanya heta navê me li Berlînê li Hamburgê li Mûnîxê Nûrnburgê

Gelo em karin bi şevê jin ka çil ser wê mentiqê dikarin bi kêşmer biaxivin. Ew Tirk Terk na mentiqa amin dixwazin. Ew wek li gotî bi Tirkî dibêjin bexnasin. Ewa jî navêça tiştekî lîstika pîs dikin û ew jî ne ji bo Ewropa ka çaresûyê nabînin. Ewa parçeyekî ji probleman e. Tirk parçeyekî ji probleman e. Problema çi dikin? Dera her nida wê dê xira dikin. Belê gelo tu planên we yê pêşrojê hene mamosta? Wala planê me pir e, alîkariya û xelkê me çiqa xelkê me problema kêm bê lê serê me bêhtî baled bê û em bi rehetî rehetî dikarin razin. Wexta xelkê me problema hebin zor e gelek em li ser sekirin şev roj em alîkariya we dikin. Buhara Harro, du mal û sê mal çan wara çina vêdê û vêdî dira dî alîkariya wa dikin an jî miktubê wa heta nîvê şevê û şeva miktubê wa tê. Belê mamoste em dixwazin te li ser rola xwe ji dema te hatiyê hetana li ser rola xwe te çi karî bû te bikî li vê derkê? Tu çawa giya partiya SPD? Te çawa wextê te hat tu kurd tenê bû Te çawa xwe dît? Te çilo wê wextê wek anek em bêjin kurd gelek hene tu wek kesekî xerîb te hat. Te çawa karî bû xwe bi cî bike? Are rast ez hatim di komelê dî de min di komelê dî de jî kar kir. A pişta îra ya dawî me dît me goş boyê kurdê beyê werin nexasî yê Kurdistanê Sûrî û Iraqê wê werin mecbûr e ji bo wê ew komelek teybetî ji war lazim e. Me du hezar û yazdeh de Fouad Sapra ev yeka meşhûr a di warê e, sîlah û teselluh de yê SPD e, de kar dike me bûê re li Frankfurtê me dozdeh na e, e, zîrekin Kurdan yani du sed kesê zîrekin Kurdan yê partiyan me anîne Frankfurtê bi wara em civiyan Civîyan me îda piştî civînê me gola ji bo Kurdê me Sûrî û Iraqê mecbûra niha wê şer derketiya mecbûrê wê werin me yanî me fehm kir du hezar û yazdeh de pênc sala yanî sê sala pênc sala de gotina me derket me etan hîngî haziriya xwe kir me komelek ava kir resmî ji bo Ma wî da ma got berê diza din endamê spêdê bûm û di navê spêdê de me xebat kir û ma got ka em em çawa hega hatin ev hêl hat em ê çi bikin. Wî de komel dane me got vê komelê de sê çar kompîter jî dane me û sê çar kes jî dane me yê xwendevan yê alman yê spêdê û ma bi hev re ma çiqapene ber hat me çû li Banofa li Mihata Li stasyona ma xelkê xwe girt, ma rê li şanî we da, ma got werin li vê de amarîkarê we bikin, we qeyd bikin, kaxetê we çêkin û we bişêne ka hûn ê li merkezê ewiyê li tîca ma li tîca. Li wa tercumanê me jî ha li wa da jî ma got arîkariyê we bin û vî wa rê ha de ma arîkariyê we kir. Rewşa we hemû yê ku em nas dikin pir baş bûye. Yanî heta hineke dî ji gel nedî jî pir Di hesidina vî tiştê ha û ev yanî kar û barê wa dimeşê. Ne qasim yê ne tenê yê penabertiye yê navê çiya textora, musteşfa her tiştî yani tiştê ye bi aliya ve girêdayî bî her tiştê em ji war dikin.

Li wa de munezematê însanî hene here bila buar derkirî. Ma em vêdin eci di hundirê Almanya de awa navê çi em karin gava bavêjin ama li derê veyê welat zor e.

Ana weke hevalê me Silêman Gerogê got, hûn hûn di vî derbarî de hûn naxin planê xwe de yan programê xwe de ku hûn alîkar bin di de aliyê mirovahî de yek nexweş e û yek bi hewceyî derkeve û tiştên wî hene tiştên wî ê ê sihî hene ê tunduristî hene ku rewşa wî ne baş e Yani gelek gelek ev hewldan li cem hikûmetê we hebin ku hûn karibin alîkar bin bi kesên wilo re û hûn wan bînin Ewropa. Hûn bînin cem xwe ji bo mualeca xwe bikin. Ne ji bo ku bimînin. Hûn karin piştî rehet bibin û dîsî vegerin. Erê Emine, na, di stêma nayê Hêvêdê. Stêma nayê Hêvêdê, ewla jî di werzareta xarijiyê re jî binivîse, bêje li wê de sefaretê me hene û munezematê însanî hene. Pardon. Muzamatiya însanî hene geleka li wê dê ji wan re biarî kar. Ya munasib pirî muzamat li hewlêrê lê hene li li hewlêrê ne li Dihokê ne li Zaxo ne li Silêmaniyê ne li her derî li wa de hene geleka ew herin bi wa bişêrin û mêzekin rêkê bi wa re bînin. Êma em vê dê nikar çi Tu wek şexsê te tu wek wek kesayetiyek te kurd li vê derkê tu nikare tiştekî wilo tu pêşkêş bike ji hikûmeta xwe re û û ji bo alîkar bin bi kesê wilo re. Ma cara ma li vîsa ji bo hineka li vîsa di sefara Almanî re li vê de navê çe li wezareta xarijî re wezareta derve wara go go na go ancak li wê de dikarin munazematê insaniyê Ewropî li wê de hene, yê li dinyayê hene, dikarin li wê de karin buwar pêwendiyê bikin. Belê, ev kesên me yî ku niha ana derbasî Ewropa dibin, derbasî Almanya dibin bibûre, di riya bolenda re em dibînin tên, gelo tiştek li cem we tune yê û hûn wan vegerînin, tê tehdîd li ser wan tune yê, qanûn li cem we tune ne, ji ber em duyên rifda geleka jî tê. Na na xanûm ne dişê bide ne. Ew tiştaş me tê wexta hatin. Em rê şanî watin qanûn çawaya çirreya em alîkariya wat kin ji bo ew îqamet bistên. Ema qanûn ne dişê me de qanûn mehkeme em ho karê carna ew na car cara em ho karê wa qanûna yanî li gorî rewşa penabera pêk bêne. Em dibînin gelek ji wan rev da wa tên yanî kes gelek ji wan wextê ku dema derbas dibin tu tu ji wan tuneyê ku wa bidin nasîn em dibînin bi rê de pasportê wa dirin ji wan tên standin tişt mişt wan dibin ê dibêjin hûn ji ku ne gelek wan me bihîstin ku rev da wa hatîn vê derkê.

Şahdê mahana li vêdê ez filan gundî ma. Heka bêjin welat Kurdiya wî ne ne baş bê anî we bêjê welat ne Kurdistan Sûriyê car car tercüman hene şifê wa şifê wa fahm dikin dibêjê ne şifê wa we kayê farisa ya anî Afgana ya anî Pakistan ya anî gorî vêna em karin bêjin ev ne ji ku gundiyê ji Kurdistan Sûriyê an jî Kurdistan Iraqê. Belê, ev caliya me yê kurdî a li vê derkê û karê wan bi partiya Elmanî re. Dikare hinekî ji me re te biaxive belê ser. Rast e, kurdên me jî weke gelê dî di nav hemû partiyê de hene. Di nav çepa de hene, kesika de hene, SPD de hene. Ama yê me li Frankfurtê ma ya kesê hatin me ji wan re got, gotin ava Hûn alîkariya me dikin. Ava tişikî baş e li navê partiya çi SPDya. Pira ku em jî dixwazin dê bine SPDyê bêtirî pênc sed kesî, şeş sed kesî bi vê dê li Frankfurtê û li bajarê dî jî bûna endamê SPDyê. A wexta civîna de ew dengê me dengê me baş dibê. Min wek got civîna de denga baş digirê û yê ku cihê we bilind bê qedir digirin dibêjin rasta yê we xelkê we jî ew siyasetê difikirê û difam dike. Belê belê em dibînin ku telebî hene li ser van rewşê ê taybet ê nexweşê ku hatine Elmanya ev çilo çêbûne ev ana kêm? Belê kesê ku li Elmanya bê nexweş bê em ji wan re textor dibînin ji wan re mistişfa dibînin em alîkariya wan dikin bi wan re çin tercume dikin. Em çi war tercüme dikin. Em yani arîkarê ava dikin. Li ada karim ada bêjin Frankfurt dor Frankfurt dê pêncî şêst sed kilometre jî zerim bu ava ama ji teteri pişkî zor a. Zanê kar û barê min jî ez nikarim ez dûr ji komelê bimênim. An jî hinek hevalê min e ku ewna pênc sal şeş sala baş Almanî hîn bûna. Em car care yani yê yê berê ku hatin ewna diçin karê xwe bimjûnin ewa pir ama yê nû hatin ew jî hê jî dilê wan reht e. Gelê me va yê penabera va, ew jî car car dibêje ka ez çi bikim ji Xwedê di xizmeta ji we re. Dibêje nica Abdiraha tercûmanî lazim e, Abdiraha gelek e ku wê re herê filan derê ya karê filan derê. A yanî alîkariya min dikim rewşa xwe sat meşê ne alîkarî dikim. Yanî bi wara diçin encam muhamiya, berdevka diçin encam yanî müsteşfa textora, ji wara textora dibînin textorê munasib, kîjan textor ji wara li baş e. Em ji wara li wa digerin hemû enwanê textor û müsteşfa li cem a hene. Em zanin ku bo kîjan meseletê Kîja dextor lazim e, kîja müsteşfa û gorî wêne em ya roşawa baş dikin çare çarekê ji war bînin. Bilê em an mabiste çi şîreta te ji miletê Kurd û derbasbûna wan ji Partiyê Ewropî re yê û bilê. Belê ewna pir giring e bo gelê me jî tê kevîna Partiyê Ewropî de û nav de xebatê nav partiyê de kim hokarê xebatê bikin bo gena hat bêje li Bundestag Mezin Meclisa Almanya navê mezekê berê yek di do bûn, navê pêncî şê sed kes tê de penabeya biyanî hene, rexî çend heft jî kurdê me nav dene. Ew xuda mod nav de bê bo karî di nav partî de xebatê bikê, xebateke baş bikê. Meselan bo Kurdistanê meselan roşa meselan xwe parastinê bi çeka me li vê dê me di nav de got kurd nex birçîne, kurd lazimê çek in, karibin dijî Silahê DAIŞ û silahê zalima karin kar bikin, silahê mîlanê û ji wan re şer bin. A ji bo vê yekê nav da eda nav partiyê de dikarê kar û bar bike, xebatê bike. A bi ca yek ya min dûba Frankfurtê li li Berlînê bû hêstir çavê dat. Got tu cara naxwazim çek li dinyayê bela bê ama bo kurda bo Dîfaa xwe bikin, xwe muhafaza bikin. Min li wê dê min dengê xwe li destê xwe hilda. Min got bila çeka bitina Kurdistanê alîkarî bikin ji bo wê xwe karibin biparêzin. Em nav partiyê de em bo karî wisa kar bike. Nav kîjan partiyê de bila bibe bila hema nav partiyê de kar bike. Karin kêşa miletê xwe bidin xuyanî belê. Belê wek netewayek bû ku em dibîzin ku wek netewayek bû alîkarî bi gelek rewşên nexweşêr nexweşar kirine û we anîne dewletê Ewropî. Çi zanyarî li cem te heye di vê derbarê de? Di vê derbarê de na munezemat hene car di vê de jî xuya dikin. Munezemat hene li wada alîkariya wan dikin li Kurdistanê. Munezemat hene Alîkarê wat kir dişên dişên Ewropa dişên li wina ji bo yê tenduristiyê. Ema yê me li vê dê piçikî ew zor e ema gelek li wê dê serbixebtin û bişên. Dibê jî belkî kenîse bin, munezzematên kenîse bin, ew nabin, ew zaten eglebê eglebê nexweşxane yê kenîsan e li vê dê. Ha, ve cewxta hinek munazamatê kenîsal wa dana dibê ewna hevkar û bin anî bin vê de alîkariya wa dikin ji bo nexweşî. Belê mamoste gelo civatek siyasî Almanî heyî ji bo pêşxistina kêşa miletê Kurd û li ser kêşa miletê Kurd gibisekinin? Ew na nav da nav partiya da hena nexasim ew jî Kurdê me hena nav da wexta diçina mesela Bundestag wê an jî munezematê ve an jî tevgerê wana ew yekî tîp pevra kar bin arî kar bibin ew karin rojekê kêşa gelê Kurd bikin û biryarna şaşî ji bo Kurdistanê bên dayin li hember bisetin.

Partiyekê gotibû em ê leşkera bişînin li ser hidûdê ser sînorê Bolenda ji bo gê penaber nikaribin derbas bin. Were bela belkî ew partiyê çavreş in. Çavreş in ew ne dixwazin di navê çiya rewşa penabera bi rêşa leşkerî çareser bikin ama em naxwazin vî tiştê ha. Em dixwazin bi rewşeke aşitî û bi rewşeke alîkarî rewşa penabera çareser bibî. Yani ee, şerê Rusya û Rusya û Rusya bikin a û li wê de jî e, her kesekî silaha atomê pêk bêne ya wa zor e. Belê belê bi rastî zor û bi rastî ew rewşa wan jî rewşekî zor e. Heva me kontrolê ez bêjin vîdeo kebû li ser kesên ku li ser sînorê e, Belarusya û Polenda ge hûn karibin deynin. Heva me kontrolê mamoste Smaîl, mamoste Abdulbaqîr Huseyinî

Belê ev wêneyên cê dilêşiyê ne bi rastî ku em dibînin ana. Wêneyên cê dilêşiyê ne û cê xemgîniyê ne ku gi îro ev milet giş şerpeze bûye û em bînin li ser sînora ma yê û ti guhdan bûa tune yê û ti alîkarî jî nayê bûa ve.

rewşa wan baş bikin, zarokê wan bixwin, alîkariya wan bikin, tişta zarokê wan jî rojekê bi serfirazî bibin û karê wan jî di mujtemea de di vî civakê de cihê wan hebe. Yanî ev e karê me. Ji wata em yanî ji berê de vî karê ha meşên yanî ev yanî xebata me, plana me ev e ku zarok bikêmeyî yanî Cihakî wa divê di vê civaka de hebê rojekê ew jî ser kevin. Belê mamoste belê em bi dawî bikin di sê deqmayî dikare gotina tey dawî ji van miletê me yî ê gogê ev êş bi serê wa dihatiye gotina tey dawî çi ye? Ez dixwazim ewna rewşa wa baş be ewna rojekê yanî Arîkar bibin Ewropa arîkar bibin û cihakî wa yanî kar kûdê havê cihakî wa baş peyda bikin ji bo ew jî weke du hezar û pazdeh rê ji wa re vebê û karibin rewşa xwe baş bikin û ew jî rojekê ew jî zarokê wa ew jî yanî civakê de bi cî bigrin. Belê belê temaşevanên hêja em rêz û silavên me ji we tewar e. Bi rastî cihekî xweşiyê bû ku hûn li me re berdewam man û em gelekî spasiya mêvanê xwe jî dikin mamoste Ebdilezîz Tester ku îro ji Partiya SPD Encûmena Partiya SPD de îro bi me re amade bû. Gelekî spas ji bo hevalê me yê kontrolê. Mamoste Abdulbaqî Huseynî Serokê Yekîtiya Giştî ya Nivîskar Rojnamevanên Kurd û Mamoste Smaîl Derwîş. Em gelekî spasîya te dikin mamoste. Em kêfxweş bûn got îro te bi me re bû. Belê temaşevanên hêja em gelekî spasîya berdewamiya we bi me re dikin û rêz û silavên me ji we tevar hene û hûn tev bimînin di xêr û xweşiyê de.